Aṭas ay nmeyyez lwaḥid ccehr-agi deg wayen iɣef yettmejjadalen inselmen d imaseḥyen. Ncala tkettbem-aɣ-d ɣef wayen yellan d lḥisab-nwen. Tella yiwet lḥaǧa, yiwet ddeɛwa, ɣef wayen iɛadel, lḥemdullah, numen akk Rebbi yella. D lḥisab-is i yenefɛen deg ddunit mačči d win-nneɣ. Ɣef wayagi ara nemcawer iḍ-agi ɣef ass aneggaru, ass lḥisab, Mi ara yeḥkem Ṛebbi ɣef lbaɛḍ neɣ tbulaw n medden, ayen ibanen, ayen ur nban ara. Lweqt-nni iqreb, zdat Ṛebbi mkul umexluq ad ittukrem neɣ ad ittusenger. Lameɛna deg ufus-nneɣ ad nheggi iman-nneɣ i wass-nni. Qqaren, Win iregglen ɣef cceṛ, ad imneɛ deg lɛaquba. Lameɛna Sidna Dawed yenna-d deg Zabur, Sani ara ruḥeɣ mebɛid ɣef wudem-ik? Ma uliɣ ɣer igenwan, a Ṛebbi, ad k-afeɣ, ma zedɣeɣ di timeqbert, aql-ak dinna. Ma ṭṭfeɣ ifriwen n lefjer, ruḥeɣ ɣer yiɣet n lebḥeṛ, ad zedɣeɣ, ula dinna afus-ik ad iyi-yawi. Ma nniɣ awfan ad iɣum ṭṭlam tafat i d-izin ad tuɣal d iḍ, ṭṭlam ad yuɣal mačči d ṭṭlam zdat-k. Ɛni ur aɣ-yelzem ara iḍ-agi ad nedɛu Rebbi s imeslayen n Sidna Dawed mi d-inna, Senqed-iyi a Rebbi, i sin ul-iw, jerreb-iyi, i sin axxmim-iw, muqel ma tebɛeɣ abrid n dir, Awi-yi deg abrid, deg ubrid n dayem. Heggi iman-ik ad tbedded zzat Rebbi uqbel ara yeffat lḥal. Qqaren win yergulen ɣef ccer ad imneɛ lɛaquba. Lmeɛna anida ara yerwel bnadem? Alxaṭer ccer yettili deg wul-is ayagi. D Dawed nnbi-nni imechhuren i d-yennan aql-i illuleɣ di lbaṭel, yemma turew-iyi-d di ddnub. Imi lagul-iw lbaṭel Ṛebbi ur iqebbel ara. Ass-nni mi ara nbedd zdat Ṛebbi, ad iḥkem ɣef lbaɛḍ n at wulawen-nneɣ. Ass-nni, aṭas i ttusemman d at ddin, ad banen am izegwan ijeggren, iḍehṛen deg beṛṛa cebḥen, lameɛna daxel ččuṛen mkul ṣṣifa n lwessex. D Sidna Ɛisa i iḥekmen yiwet tikkelt ɣef kra imrabeḍ n timeslayen-nni yerna-asen ula d kunwi tbanem amzun d iḥeqqiyen ɣer medden, lameɛna daxel teččurem d asetɛamen d lbaṭel. Iyyaw a leḥbab ad nmeyyez ulawen-nneɣ zdat Rebbi tura, ad neqleb abrid n leslak, iwakken ur itteɣlay ara fell-aɣ aḥkam n Rebbi. acu ay d aḥkam Rebbi yettwayefk-d deg injil d wa ay d aḥkam-nni mi d-tusa tafat ɣer ddunit imdanen d ṭṭlam ay ḥemmlen wala tafat alxaṭer cceɣl-nsen diri-ten Rebbi iceggeɛ tafat isayagi deg Sidna Ɛisa ifeǧǧeǧ ul n bunadem Isken-as ddnub-is. Iceggeɛ-as diɣen ddwa ara yekksen ddnub-nni. Iceggeɛ-as Sidna Ɛisa ad yili d ameslak n wid merra ara t-iqeblen. Mkul bunadem iḍellem ayagi, lameɛna iḥemmel-it Rebbi, iceggeɛ-as leslak. Deg ufus mkul yiwen ad iqebbel neɣ ad t-yugi. I yum lfaṣel, Rebbi ad ifreq medden akkagni. Ɣef acu i yeḥkem Rebbi? Ɣef lecɣel n bunadem yellan diri-t, imi yugi tafat Rebbi, iḥemmel ṭṭlam axir. Sidna Ɛisa yenna nekkini d tafat n ddunit, win itebɛen ur ileḥḥu ara di ṭṭlam. Lameɛna ad yesɛu tafat tudert. Melmi ara yeḥkem Ṛebbi ɣef ddunit? Ataya iḥkem fell-awen tura leḥbab, akken ay teslam i nnuba-agi. Alxaṭer yettwekteb, Win yumnen s Sidna Ɛisa ulac aḥkam fell-as. Ma d win ur numin ara, ila ayagi aḥkam fell-as, alxaṭer ur yumin ara s mmi-s Ṛebbi lwaḥid. Fiḥel ma nerǧa s lḥisab, Ṛebbi issen ulawen-nneɣ, nwen, tura. Lameɛna, ifka-yawen lweqt ad tamnem, iṣebber ɣur-wen, imi ur ibɣi ara ad issenger ula d yiwen, lameɛna ad tawḍem akk ɣer ttuba. Ṛebbi iceggeɛ tafat-is deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ yellan d awal-is. Ifeǧǧeǧ ulawen-nwen s tafat n Inǧil ay tsellem kul durt di nnubat-agi, lameɛna deg ufus-nwen ad tqeblem leslak-is neɣ ad t-tugim. Ass-nni lḥisab ad iban s timmi mačči s yimmi, ma nella d arraw Ṛebbi n tidet. Lxaṭer d wid kan iqeblen tafat-is deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ ara ikecmen ɣer ṛṛeḥma n Ṛebbi. Ass-nni, win iḥesben s lḥisab n Ṛebbi ad yili i dayem yid-s. Ṛebbi ifka-aɣ ddunit-agi wakken ara nheggi laxert. Kečč a gma, ad temmteḍ yiwen wass ad tbeddel zat Ṛebbi. Amek ara temmteḍ? Amek ara yecɣel Ṛebbi yid-m a weltma, am lḥakem neɣ am baba-m? Di laxert llan sin imukan, lǧennet d lǧahnama. Ɣer wanda tettedduḍ a gma? Nnbi i aɣ-d-innan heggi iman-ik ad tmagreḍ Rebbi, ur aɣ-d-inni wara amek ara nheggi, lameɛna yenna-aɣ-d Sidna Ɛisa, yenna-d, Win ittḥessisen i wawal-iw, yumen s win i d-iceggɛen, yesɛa tudert n dayem, ur ittbeddey ara ɣer lḥisab d lɛiqab, lameɛna ikka-d seg lmut ɣer tudert. Tella teḥkayt deg Inǧil ɣef yiwen urgaz ikerfen tmenya u tlatin iseggasen, Di lweqt-nni merra ur yezmir ara ad yelḥu, yebɣa nnezza, ad yeḥlu. Kul ass wwin-t ɣer lḥemmam, kul ass yeqqar ncallah ass-agi ad ḥluɣ, lameɛna yeqqim akkenni yekref. Ɛni mačči akka i telliḍ a gma? Tebɣiḍ ad tedduḍ deg webrid lḥeq, lameɛna ur tezmireḍ ara? Yettwekteb, Ur xeddmeɣ ara lxir-nni d bɣiɣ, ma d ccer-nni ur bɣiɣ ara, d win i xeddmeɣ. Ma xedmeɣ ayen ur bɣiɣ ara mačči d nekk i ixedmen, lameɛna d ddnub i iḥekmen deg-i. Tebɣiḍ ad tedduḍ deg ubrid n Ṛebbi ɛni, lameɛna iɣleb-ik ddnub? Sidna Ɛisa iqqar-ak, iqqar-am a weltma, ḥessis i wawal-iw. Akken i s-inna i ukrif-nni, iqqar-ak, Tebɣiḍ ad teḥluḍ? Tebɣiḍ ad tuɣaleḍ d aḥeqqi zdat Ṛebbi, ad ikkes ddnub-ik? Ṛebbi yebɣa a k-isellek, imi yettwekteb ayagi yelha, diɣen meqbul zdat Ṛebbi am sellek-nneɣ, ibɣan ad ttuselken akk medden, ad awḍen ɣer tmussni n tidet. Cciṭan yebɣa a k-issenger. Ataya tbeddeḍ-d gar Ṛebbi d cciṭan. Ma tebɣiḍ s wul-ik irkul, Lmasiḥ a k-iseḥlu. akken yesseḥla ukrif-nni. Lameɛna Ṛebbi yefka-ak lebɣi ad textireḍ gar lxir d cceṛ. Argaz-nni iṛuḥ kul ass ɣer lḥemmam imi yebɣa ad iḥlu. Lameɛna yenna-as i Sidna Ɛisa, Sidi, ur sɛiɣ ara win ara yi-iɛawnen ad kkreɣ ad kecmeɣ deg weḥmam, deg waman n weḥmam-nni. Ur zmireɣ ara, nekk s iman-iw. Akkenni yerfed s wallen-is ɣer Sidna Ɛisa amzun inna-yas, Ḥaca d kečč izemren. Isers laman-is deg Sidna Ɛisa weḥd-s, dɣa yeḥla. Ay gma, ma iɣelb-ik ccer deg ubrid-ik kul ass, ur tezmireḍ ara ad telḥuḍ deg ubrid lḥeqq, ttekkel ɣef Sidna Ɛisa iddren, mačči ɣef lembiya yemmuten. Sidna Ɛisa yenna-as i ukrif-nni, ḥassis i wawal-iw, ad k-hedreɣ ɣef laman-ik. Yenna-as, kker fell-ak, rfed usu-inek, lḥu. Amzun yessefhem-as weḥd-s ur yezmir ara, amzun yenna-as fkiɣ-ak tazmert, nek ad telḥuḍ. Ittwakteb yeḥla bunadem n imiren, ibda ad yelḥu. Sidna Ɛisa yefka-as tudert tajdiḍt, yefka-as tazmert tajdiḍt i urgaz-nni, dɣa yuɣal d lxelq ajdid. Ittwakteb ma yella walbaɛḍ i iɛis lmasiḥ d lxelq ajdid leḥwayeǧ tiqdimin ɛeddant Atentaya uɣalen leḥwayeǧ akk d tijdidin. Ataya leɛǧeb yettilin deg wul mkul win yettḥessisen i wawal n Sidna Ɛisa lmasiḥ, yettkellen fell-as i leslak. Sidna Ɛisa itekkes ddnub-nsen, ittak-asen tazmert ad lḥun deg ubrid lḥeqq, iwakken ur ttbeddayren ara ɣer lḥisab d lɛaqab, Lameɛna ad kken seg lmut ɣer tudert n dayem. Acu yeḍran imiren i ukrif-nni? At ddin bdan kkaten fell-as, nnan-as, Ass-agi d ass usteɛfu, d leḥram fell-ak ad terfdeḍ ussu-inek. Ma d netta ibedd, ibda ad yeddu. Ayagi kan d cchada belli Sidna Ɛisa yettak-asen i wid itteklen fell-as tazmert ad lḥun. Ittwakteb Sidna Ɛisa iḍehher-d i wakken ad ikkes ddnub, ulac deg-s ddnub. Win izedɣen deg-s ur idnib ara, win ixeddmen ddnub netta d cciṭan, imi idneb netta si lebda. Mmi-s Rebbi iḍehher i wakken ara yessengel ccɣel n cciṭan. Win ilulen seg Ṛebbi ur ixdem ara ddnub, ala xaṭer zzarriɛa Ṛebbi tezdeɣ deg-s. Ur izmir ara ad idneb, ala xaṭer ilul-d seg Ṛebbi. Win iregglen ɣef cceṛ, ad imneɛ lɛaquba. Win iqeblen lefdi n Sidna Ɛisa ɣef ddnub-is, ur ittbedday ara ɣer lḥisab d lɛaqab, lameɛna ikad seg lmut ɣer tudert. Heggi iman-ik, ad tmagreḍ Rebbi, ḥaca d win iḥesben am netta. ara ibedden ass-nni aneggaru. Cihar i d-iteddun, deg newbal lǧemɛa, ad nxemmem ɣef lsenɛa leqbayel. Cɣel eh, n taḍut, ayen xedmen at Benyani s lefṭa d wuzzal, ayen bennun tilawin s tallaɣt, d wayen ixdem afellaḥ s wakal. La Nouvelle Vie en Christ, tudert tajdiḍt i d-ittaken Masiḥ, d isem yu tektabt i s-ilezmen i win ibɣan ad ifhem swaswa abrid Rebbi, ad t-itbeɛ. Ad nceggeɛ tektabt-agi baṭel i kul win ara ɣ-yeketben. Ihi ad d-met amaru, ad k-tbet tura, uqbel ara tettum, inuba lexbar lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad alaseɣ tura ayen i d-nniɣ. Ad d-met amaru, ad k-tbet inuba lexbar lxir, Tabwat n tibratin 141 Monte Carlo, Monaco Suter tektabt ɣef tudert tajdiḍt i d-ittak lmasyaḥ i win itteklen fell-as i leslak. Ḥas yesda ska tamdit ɣef lweqt-agi inuban niḍen s taqbaylit i wid itebɛen lmasyaḥ s wul. Lǧemɛa i d-iteddun ɣef tamlilt-agi inuba lexbar lxir. Nubat-agi i snat, ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talmast, mitin u xemsa lmitrat, deg tamaṭaf n Monte Carlo, 14-67 kilowat. Tayen ihi ay tmaten tis tmala qbayl, awen ibaṛek Ṛebbi, ar ddurt i d-iteddun, incallah.